The Chin Post TV rak zohtu kan mipi hna nan dihlak nan kut kan in tlaih hna. Atu The Chin Post TV hi aa Chinram hmun tampi ah khual kan tlawng i atu The Chin Post TV team hi aa Chinram kulh aa kan khuapi pakhat a simi aa Thantlang khuapi hauka ah kan um lio a si. E nihin ni hi The Chin Post TV nih aa kan i timhmi cu aa Thantlang khuapi ah Naite tiawk tiang thlanglei pi tiang ralkap nih an vun nawr hna i maka kha thil a cangmi le naite ah a donghnak bik inn an khanghnak tete kha rikawt lak le hmanthlak tete kha cheukhat kan i tim i atu hi cuka Thantlang hmun kan phak lio a si. I nihin kan cawlcanghnak hi kan ralkap CDF Thantlang nih a kan zulh lai i a kan pelpi khawhnak tiang a kan pelpi lai. Cun nihin ni ah hin van chim ka duhmi cu kan ralkap hna nih security an laknak hmunhma pawl kha cu van langhter awk a ṭha lai lo. Cun kan ralkap hna zong nih a kan timi cu nihin ni ah anmah interview van tuah le biaruahnak van tuah kha kanmah nih kan duh ngai ko na tein kan ralkap hna nih huhimnak lei he ai pehtlainak ruangah interview tuah le biaruah kha a rem an ti lo caah biaruahnak zong kha kan van nei kho hna lai lo i nihin ni kan cawlcanghnak te tu kha video record kan van lak lai cun nai a donghnak bik in an khangh mi tete kha video kan van lak lai i hika nan rak kan zohnak lai zong kha kan in sawm hna cun kan ralbawi pawl nih a kan kalpi lai kan ralkap hna nih kan kalpi lai i kan lak khawhmi kan pal khawhnak hmun tiang kha kan pal lai i cucu kan ralkap pawl security an hngahnak te zong kha video zeih khi kan duh video thlak tampi kan duh ko na tein humhimnak he ai pehtlaimi si caah kha vialte kha kan rak ti dih kho lai lo cucaah cun a rak kan zohtu mipi vialte nih a ruah zian an rak kan thiamnak lai ti kha hika hmun in a van in nawl hna ka duh e hika ah kan hmumi khi ram a ṭhat lio ahcun Thantlang mipi nih an rak fuhpanh ngaimi Thantlang hotel an rak timi sopum lam kha a si. E atu ahcun nan va hmuh bantuk khin a hlan ahcun ram a ṭhat lio ahcun mipi tampi nih hika hmun ah rak in din in rawl ei tidinnak ah an rak hman tawnnak i dinhnak hmun ah an rak hman tawnnak hmunhma kha a si. Asinatein atu uknak lak hnu cun hika hmun mai mi zeihmanh nih pal ngam a si ti lo i cucaah atu kan hmuh khawhmi hi kha hotel vialte inn vialte kha hi ti bantuk in tlangsam le bur vialte nih hin a khu dih i inn hman hi a lang kho ṭhitha ti lo cu ve bantuk cun a chaklei kan khuapi a simi Thantlang khua zong khi Ah, minung an um ti lo kan ralkap hna lawng an um tikah khualak inn tampi hmunhma hna ahcun ah, tlangsam le bur nih inn hi a khuh i cuticun inn zong hi a lang lomi tampi a um cucaah cun nihin ni kan cawlcanghnak hi a hram thawk in a dongh tiang rak kan zoh cio ding in kan in sawm hna

Atu kan van hmuhmi hi Sopum lam Thantlang cawn a si. Hove bantuk ram ti lo caah ti ṭhi tiang.

khuachung kan lut i kanmah mipi ralkap CDF sine ne duty an ngahnak hmun kan phak lio a si atu hika hrawnghrang thikanghrang nan hmuhmi khi atu nai i ralkap nih an van det hna i an khangh ṭhammi in kha si ka kan timi pawl kha ummi khi si sim hau lo si kan tam hna la ka kan phiat ṭhan la sazung lei ka kan hna mu sazung lei je second tlawmpal ka lu hi dek kong ton si atunai nam vammu mi kha nai arakap ni an khang thar mi a in akang mi mun hna kha asi e atu kan umnak mun hi amma kan rakap nga mun humhim nak an lak nak security ang ha nak mun asi cha a langter kho lo mi tampi um lai Cucun kan umkalnak tete kha zeicah ti ahcun security he ai pehtlaimi si caah kan langhter khawh lomi tampi um lai caah rak zohtu mipi vialte nih a ruah zian nan rak kan thiamnak lai kan in nawl hna. Van ṭheo in hngahnak in an van kahmi pawl thlalang kan a lut i an meithal kuan neh seh kha zawn kan van hmuh khawhmi te hi. Security hngahnak cu langhter bai la la. Hika he a hmun he langhter awk a ṭha lo thlu ah Zeicahti ahcun security ai ah in humhimnak an laknak hmun a si caah mipi rak zohtu nih a ruahzia nan rak kan thiam lai ti kha van chim ka duh hika ah har le fe tein zingzan chun tuak loin security an hngahnak he ram le miphun a kan vennak hmunhma a si ti kha ka hmun in van chim ṭhan ka duh.

Hika nan van hmuhmi hi Thantlang sizungpi kalnak lam kha a si. Atu hi kan luh hi ruah a sur tuk i duh ning in video zong kan rak la lo kho men. Tu hika kan vun hmuhmi hi cu sopum kalnak lam kha a si i atu cu hi lam pawng hrawnghrang kha bua sup in a um i. tihin kan hmuh khawhmi a si. Ika nan van hmuhmi inn pawl hna hi cu ramṭhat lio ah cozah rianṭuantu wan ṭhan hna an umnak an kuata a si. Tu cu hi hramlak le thingtang khi nga cang cang ko he khi ka cam phio nam hmumi khi lenna ci nih a khennak si i thantlang athak ah siang in an sak thar mi kha asi e khi ka cam phio hok bung in nam van hmu kho lai le khika lawng si loin hmun dang lampong tete ah hiti muntuk zongah letna ci atlaknak hmun tampi ah hmuh kho si ika nam vam hmu mi paw zong ke nai an khang a khan a kang chi mi si heka hin in hi mei a mit i hi pit lei hi a tang. Le hika in a tangmi hi Reverend uh, Thawng Tlir inn khan mei a mit i uh, inn ka him in a thlanglei paoh kha in a tang.

Hika nan van hmuhmi hi nai a donghnak bik ralkap an hong zuan i an rak khanghmi kha si. Hika inn linga cu ciam dawh in a lang. Si chaklei zongah inn khat cu ciam.

Atu kan umnak hmun hi Thantlang sizung Thantlang khuapi nih ram a ṭhat lio ah Thantlang khuapi lawng hmanh si loin Thantlang peng mipi nih kan rak i thlopbulnak sizung kan phak lio a si. Hika ah kan vun hmumi hi nai a donghnak bik ralkap sac ralkap thlanglei an rak zuan i Makha ah a hnu bik an khanghmi ka si. I hika ah nan vun hmuh khawhmi cu a hlan i Thantlang Kuata, sizung kuata le cucun hika ah sizung ṭhing tuan deuh i mi tampi ka rak i thlopbulnak a hmasat deuh rak sakmi sizung ṭhing kha an khangh i hika ah a tangmi cu nan van hmuh khawhmi hi sizung a thar a si i hika sizung thar hi i kahdohnak ah a thla lawng te pawl zong a kuai dih cang. Cun hika ah nan va hmuh khawhmi hi ihkhun te pawl zong leng ah katihin ai chuak i hmuh khawh a si. Cun hika sizung a thar le a hnu deuh i an van sakmi le naite uknak lak hlan i an van sakmi sizung an sak dih bakmi sizung thar tu kha a himmi a si. Cucun hika ah doctor te umnak quarter inn pawl tu kha a himmi a si i sizung a ṭhing le sizung quarter kha cu Hika ah a kaang dih ti kha hika nan van hmuhmi hi sizung thar ralkap pawl nih letnaci an van thlaknak hmunhma kha a si i letnaci nih tikhin a tlak i sizung thar an sak tharmi kha a campio te pawl rawktu nih an um. Cun hika ah a kam tete kan hmuh khawhmi khi ah meithal kuan nih a khenmi a meithal kuan hma an si. Hika hi ah Thantlang ah sizung thar kha a si. Sizung ṭhing cu a kaang dih cang.

Khika ka hnulei nan hmuhmi khi Thantlang sizung hmai i Vanlo Hall timi kha a si. Vanlo Hall pawng i a tlarthluan inn vialte kha cu nai ralkap pawl an rak zuan ah khan an khangh dih. Inn khat hmanh tang lo. Asinatein Vanlo Hall tu kha cu a him. Ke ka kan ke inn hi a kaang thluahmah i chaklei pi tiang kha a va kaang i amah van lo hawl a bo tu kha cu a him. Hika kan umnak hi Thantlang sizung khan zuannak lam lei khi a si. Inn pawl cu fatin ṭhing didiam tiang an hmuh hlah.

Atu kan van hmumi hi Sopum lam Thantlang cauk a si. Hove bantuk ti lo caah ti thing tiang.

Nihin ni kan cawlcanghnak cu mah vial khan a rak si lai i nihin ni kan cawlcanghnak ah a tlamtling lomi tampi a um lai. Zeicahtiah cun kan ralkap hna biaruah le security an hngahnak kha van langhter awk a ṭha lomi tete tampi a um caah makaka a rak zohtu kan mipi nih a ruah zian an rak kan thiam lai ti kha hika hmun in van in nawipat zong a donghnak lei ah ka van duh ṭhan i nihin ni kan cawlcanghnak ah a tlamtling lo ngaingai zeicahtiah cun SAC ralkap lei nih van ṭhio in le hmun tampi in sanaipar in mi an bawh caah kan i chawh zong ah hnangam tein ka ta chok lo ka ta khan a thli thup le a himnak deuh ding kan peng kawl caah khan kan duh ning in video record zong kan tuah lomi tampi a um cucaah cun a rak kan zohtu a the chin post thazaang rak petu vialte nih nan rak kan ruah thiamnak lai kan in nawl hna a rak zohtu mipi nan dihlak cungah kan in lawm